Maiteipa che hermanokuéra, areko peteĩ téma muy importante akompartisea penendiekuéa ko'ág̃a. Mba'e rrelasiónpa pe kreyénte oguereko espíritu sánto ndive? Pe ape mba'ére sa'i oñeñemongeta? Ha péa iñimportanteterei jaikuaa michĩmi nde ko ko'ag̃aite. He'i ningo Jesús. Che ha'éta che Rúpe he'i, ombou haguã peẽme ambue pytyvõhára pe Espíritu añetegua pytyvõhára he'i. Oĩva'erã penendie tapia guarã he'i. Yvyporakuéra ndykatúi orresivi ichupe, ndykatúigui ohecha térã oikuaa ichupe he'i. Peẽ katu peikuaáma ichupe, oikógui penendive ha opytátagui penendive tapiaite. Iporãite ningo ra'e ko mba'e oúva ñandepytyvõ hag̃ua Espíritu Santo. Mba'e rrelasiónpa oguereko la kreyénteri? Pehendúva pe peteĩ istória michĩmíva. Mbohapy kuimba'e he'i oñemomba'e hague peteĩ ógare. Peteĩ oplanea la óga ojapo hag̃ua ha ojapo, ha ótro katu ojogua ichugui he'i. Ha'etéva chapea la mba'ejára, ha pe mbohapyha katu ou oiko pype. Ha peẽko peikuaa Tupã Ñandejára pecheite ojapoha. Tupã Ñandejára ñande apo. Ñandéve. Ha Ita'ýra Jesucristo katu ñandejogua. Ha la negocio ojapo hikuái amoite Calvario-pe, Jesús oñohẽramoguare huguy ñandejogua. Ha pe mbohapyha katu upéva ha'e la Espíritu Santo upévagua oiko ñande pype. Ha upévare he'i pe Primera Corindio tre dieciséispe, Ndapeikuaái piko peẽ ha'eha Tupã. Ñandejára rogaha. Ha'e oiko pende pype. Ha avei he'i Túva ha Ta'ýra ha pe Espíritu Santo oiko ñande pype. Colosenses capítulo 2, 10 pe he'i, Peẽ peimembaite. Téma, Peñemopetei rupi Jesús ndive. Pe Espíritu Santo ningo ñanemoingove jevy. Ñandéko ñahendu pe Ñandejára Ñe'ẽ, la Palabra de Dios, ja'e chupe la Biblia, oñemombe'u ñandéve pe Jesucristo rekove ha upe moméntope pe Espíritu Santo oike ñandepype. Ñandesella Ñandejára imba'erã a través de ese Espíritu. Ha upe momento guive ñande ha'e hijo de Dios. Jaikove, jaikovéma Ñandejárape g̃uarã. Ha upévare he'i pe Primera Juan 5, 12-pe, Pe oguerekóva pe Tupã Ñandejára ra'ýpe, upéva oguereko pe tekove. Ha pe ndoguerekóiva, pe Tupã Ñandejára ra'ýpe ndoguerekói pe tekove, he'i. Ha upéva niko pe Cristo he'i va'ekue, Che ha che Túa niko peteĩnte. Ajépa iñimportánte péva! He'i niko ñandéve ñandesellaha imba'erã. A través de ese Espíritu oĩva ñande pypeve jagueroviáramoguare. Ha che mbovy'ave ahe'i Ñandejára no ndopensái, o sea, ndoiporavói pe kuimba'e una véke oaceita a Jesúspe isalvadóramo, upéape omoĩ pe Espíritu Santo, ta ikangy ikangyhácha, ta itavy itavyhácha, ha ojavýramo jepe Káda moménto ojagaja rire Jesucrístope isalvadorã oguereko pe tekove ha upévape oike pe espíritu sánto. Ha chéve chembovy'a péva, pórke añandu ha e'ỹre che ndykatumo'ãi ajapo Ñandejára rembiapo, ni nde ndykatúi rejapo. Mboy piko gente ojaposea mba'e porã ha ndykatúi ojapo porque ndorekói pe pu'aka ha'e oikotevẽva. He'i ningo pe Espíritu Santo ñande sella ñande ipropiedad. Ha upéva che mbovy'aiterei. Ha he'i pe Espíritu Santo oike ñande pype, ko yvy ári jaiko aja, ha'e oiko ñane ndive ñandembosako'i Ñandejára oúramo g̃uarã peteĩ teko potĩ rehe ñaime hag̃ua. Ha'e ome'ẽ ñande pe mbarete ha pe avíso ñane angapýpe. Ñane pensamiéntope pe mba'e vai jajapótaramo ani hag̃ua jajapo. Póike ñande ñanembaretekuépe ndaikatumo'ãi jajeko, jajejoko. Avy'aiténgo che aikuaávo mba'eichagua rrelasiónpa Ñandejára ijespíritu. Espíritu rupi che aguereko hendive. Upéva ndaguerekói guie aiko asy my'ã ko yvy ári che, ha ko'ág̃a añandu pe Espíritu Santo rupi che ha'eha Ñandejára Ra'y. Ha ha'e omyesakãve ohóvo chéve umi Ñandejára orekóva hína ñongatupy ha umi jehovasa. Ombohasave ohóvo che Espíritu Santo rupi. Hetaiterei vése apensa ha aguerohory pe Ñandejára ojapóva. He'i ningo, Ñandejára ou ha oa. Pe Espíritu Santo osapukáita ñandepype ha he'íta na'ã pe oúla ñande Espóso, Cristo. Ñandéngo ha'e la espósa de Jesucristo, ha ha'e osapukáita ñande pype. Ñande najaikuaamo'ãi Jesúspe kuri espíritu sánto ndaipóire ñande pype. Repensamína ko'ág̃a oiméramo ni'i aikuaa pe espíritu sántope, ko'ág̃a ha'e hi'époka, ko'ág̃a ha'e oĩ. Ñane ndive ha oĩta ñande pype una véveke jaacepta el plan de la salvación Jesucristo guérugui. Ha ha'ese ndéve, Nde ejagajaseipi upe bendición tuichaitéva ko pyharépe, ko'ag̃aite, osẽva peiméimehápe taha'e ha'e ha'e óra ha'e oĩ upépe. Espíritu Santo nde ypyetépe oĩ, ombota ne korasõ oike se nde ipype. Mba'épa ere ko'ág̃a ere haguã Espíritu Santo, aguerovia Jesús omanoha che rehe. Ha'e rupi ahataha yvágape, eikéna che pype ha eme'ẽ che pe tekove.